уонна Михаил Михайлович, сыл ветераннара, Саховтарбыт, нэһилиэкпит олохтоох суол биир дойдулаахтарбыт. Бүгүн дойду үрдүнэн уһуган күн. Тыһыынча түөрт сүүс уон аҕыс хонук устата Дөкүрүк биир сыл Мустаах сэрии толоонугар буурга уулдьа аннынан үтүөкүү күлү быыһынан биһиги эһэлэрбит, аҕаларбыт кэлэр кэнчээри ыччаттаргар Эйэлээх олоҕу холоон турууласпыттара өрөгөйдөөх сэттэ уон биэс сылын туолла. Улуу Кыайыы үбүлүйдээх сэттэ уон биэс сылынан букка барыгытын иттиитик истиҥник эҕэрдэлиибит! Инту тоҕус сүүс түөртэн биир сыл эсмин сүрбэки күнүгэр фашистский Германия

Олоҕун нэһилиэгин сүүс уон төрт эдэр уолаттара бааллара уонна астыннар истэригэр киирбиттэрэ. Туостаах тирии хос дьиэ кэргэн дьон аймах олоҕор туориятыгар өйтөн сүппэт өйдөөбүлэ баалларда. Бүгүн биһиги ахтан-санаан аҕабыт хас биирдии сэрии толоонугар геройдуу буолуттары, иллээх-эйэлээх олохпор киллэн кэлэн Алтыы олох олорбут саха саллааттарын, Дьүгүрүйэбит бүгүҥҥү күҥҥэ олорор норуот ветераннарбытыгар, өссө төгүл бу кыһаргыттан ыһыы кыайыы сэттэ уон биэс сыллаах үбүлүөйүнэн илиитин истиҥник эҕэрдэлиибит! Бүгүн үөрүүлээх үбүлүөйдээх тэрээһини арыйан тылбарар Салаҕа нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии баһылыгар Алексей Николаевич Захаровка Сэрии оҕолоро, тулаайахтара барыгытын Солоҕон нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии дьаһалтатын уонна олохтоохторунан Кыайыы эһэт уон биэс сыллаах өрөгөйдөөх юбилейдаах празднигынан илиитик истинник аҕарталыйбытын көҥүллээҥ.

Күнүс Кыайаан бэйэлээх олоҕун уһансыбыт, сэрииттэн эргиллибит киһи губернаторбытыгар киһи улахан махтаммытын тириэрдэбит, бэтэрээннэрин, сэрии обоҕолорун, сэрии тулаайахтарын, Дьэ, буолара ити күүстэринэн биһиги дьоҥҥо бэйэлээх олох олоробут. Өссө төгүл барытын кыайыы бырааһынньыгынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Сэрии хаһан да буолбатын! Дьоллоох, эйэлээх эрэ олох тыл ордо! Ура, табаарыстар! Эйэлээх олоххо

Иван Гаврилович улахан махтал тылларын этиэҕин уонна бүтүннэр бүтүн үбүлүөнэн өссө төгүл ура! Ура! Бүтүннэр үөрүүлээх күнүнэн эҕэрдэлииргэ дьыл барар. Бүгүн бүгүҥҥү саҕалаах сыл тутуутун генеральнай директорыгар Саха Республикатын норуотун хаһыатыттан сөбүлээх үлэһитигэр, Горнай улууһун бочуоттаах олохтооҕор Николай Иванович Андреевка,

Саха буойун куйаасырбар ис дьулаахпытыгар, махталбытын биллэрэн, бу күҥҥэ кыайан тиийбэтэх сэрии күн ветераннарыгар үрүҥ кутурҕаммытын бүлдүрүйэҕин, ахтар санаан ааһыаҕын, сүһүөхпүтүгэр туран төбөбүттэн тоҥкутан кинилэри кэниэстиэҕиҥ.

Ээ, дьол, сырдык, көҥүл олох иһин тыыннарын толук курдук биир дойдулаахтарбытыгар, сэрии ветераннарыгар, сэрии огдооболоругар, тулаайахтарбытыгар, тыыл ветераннарыгар махталбытын, муҥура суох ытыктабылбытын тиэрдэн туран, кинилэрин чиэстээн, гирляндын уотун

Кыргыһыы толоонугар Ийэ Дьол сырдык көҥүл олох иһин гимнарын биир дойдулаахтарбытыгар, сэрии ветераннарыгар, сэрии ыстаабыларыгар, тыыл ветераннарыгар махталбытын, муҥура суох ытыктабылбытын тиэрдэбит. Махтал куруһун эһиэхэ, ытык дьоммут! Кыайыы күнүнэн өссө төгүл бука барытын этиisiz истиҥник эҕэрдэлиибит! Ура! Ура! Манан бүгүҥҥү быһа эфирдүүбүт күндү нэһилиэктэр олохтоохторо өссө төгүл мантан киэһэ эһиэхэ анаан киэһэ тоҕус чаастабылы уон чаастабылы бүгүҥҥү тэрээһиммитин салгыы ыытабыт ырыа-тойук эҕэрдэ концерт конкурс түмүктэрэ ааксыйа түмүктэрэ биллэриллиэхтэрэ Уонна тан киэһэ тоҕус аһар чааска бука бары ытык дьоммутун кэриэстээммит, өйдөбүнньүк уотута уматыахпыт, кинилэри чистиэхпит, кинилэргэ сүгүрүйүөхпүт уонна уон чаастан бука барытын киэһэ кыайыы салютпарын арабыт. Онон бүгүҥҥү тэрээһиннэри быһа биитарга холбоноорун, сумма холбоноорун ыстаабы көрө олорон инстаграмы ютубу бука барытын көрө олорон диэн Күндү доҕоттор, өссө бүгүн бука баргытын Улуу Кыайыы хэттуон биэс сылынан иитиитигин синнигэҕэр дэлийтин уонна бүгүн күнүс уон биир чаастан бессмертный полк диэн аартыйабыт Манан зумунан быһа эппиэккэ буолуоҕа ол ону иһитиннэрэбит